Thonghnih kum kul kum ruk cacawn ning a ni i kan rel hngami a voi khatnak Baibal, Deuteronomy a ngan pasarih a hme paruk in hlei khat, Bawipa caah a thiangmi phun, zeitintiah nannih cu Bawipa nan Pathian caah miphun thiang nan si. Bawipa nan Pathian nih vawlei cung i a ummi miphun vialte chungin nannih cu amah ro caah aan thim cang hna. Nannih cu midang nakin nan tam deuh caah Bawipa nih a dawtnak cu nan cungah a chiah i aan thim hna a si lo. Zeicahtiah nannih cu miphun vialte lakah a tlawm bik nan si ko. Sihmanhsehlaw Bawipa nih aan dawt hna i nan pupa hna sinah chiat a sermi biakamnak cu a tlinter caah Bawipa nih a ṭhawngmi kut in aan chuahpi hna i sal cannak inn chung khan aan tlanh hna. Izipt siangpahrang Faro kut chung khan aan chuah hna. Cucaah Bawipa nan Pathian cu Pathian a si kha hngal tuah u. Amah cu zumhawktlak Pathian, amah a daw i a nawlbia a zulmi hna sinah chan thongkhat tiangin bia a kam i a fekmi dawtnak a ngei i amah a huami hna tu cu hrawh awkah anmah cung lila ah teirul a chammi a si. Amah a huami cu a dinh dorh lai lo. Chikkhatte ah a lehrulh ko lai. Cucaah nihin ah kan pekmi hna nawlbia le phungbia le phunglam hna cu ṭha tein nan tuah hna lai, Bawipa bia a si. A voihnihnak Baibal, Johan cakuat pakhatnak a ngan pali a hme pasarih in hleiruk. Pathian cu dawtnak a si. Ka fale hna, dawtnak hi Pathian sinin a rami a si caah pakhat le pakhat i daw u sih. Pakhat le pakhat aa dawmi cu Pathian fa an si i Pathian kha an hngalh. Pakhat le pakhat aa daw lomi nih cun Pathian kha an hngal lo, zeicahtiah Pathian cu dawtnak a si. Pathian nih a kan dawtnak a langhter ning cu hitihin a si: A Fapa ngeihchun kha vawlei ah hin a run thlah i amah thawngin nunnak kan ngei lai. Dawtnak cu Pathian kan rak dawt hi a si lo; amah nih a kan dawt i Kan sual ngaihthiamnak caah a fapa kan sinah a run thlah hi a si. Ka fale hna, hihi Pathian nih a kan dawt ning a si ahcun kannih zong pakhat le pakhat kan i dawt ve awk a si. Ahohmanh nih Pathian an hmu bal lo. Sihmanhsehlaw pakhat le pakhat kan i dawt ahcun Pathian cu kan chungah a um i kan chungah a dawtnak cu a tling. Kannih cu Pathian chungah kan um i Pathian cu kan chungah a um ti fiang tein kan hngalhnak cu Thlarau a kan pekmi ah hin a si. Pa nih a Fapa kha vawlei khamhtu ah a run thlah ti a hmutu le midang a chimtu hna cu kanmah he kan si. Jesuh cu Pathian Fapa a si tiah a titu paoh cu a chungah Pathian a um i Pathian chungah a ummi a si. Cun kanmah hrimhrim nih Pathian nih a kan dawtnak cu kan hngalh i kan zumh. Pathian cu dawtnak a si i dawtnak chungah a ummi paoh cu Pathian chungah a um i a chungah Pathian a ummi a si. Bawipa bia a si. Thawngṭha bia relnak Mathai a ngan hleikhat a hme kul nga in sawmthum. Ka sinah ra u law i din u. Khi zan ah khan Jesuh nih aa thawh i, Maw ka Pa, van le vawlei a uktu, A fimmi le cathiammi hna sinin na thuhmi kha cathiam lomi hna sinah na langhter caah na cungah kaa lawm. A si, ka Pa, cucu nangmah nih siseh ti na duh ning te a si. Ka Pa nih zeizong vialte kha ka kut chungah a ka pek dih. Pa dah ti lo nih cun ahohmanh nih Fapa kha an ka hngal lo i Fapa le an sinah a phuanmi hna dah ti lo nih cun Ahohmanh nih pa kha an hngal lo. Rethei le thilritmi vialte hna, ka sinah ra tuah u; dinhnak kaan pek hna lai. Ka seihnam kha i bei u; kei cu nunnem le mitoidor ka si caah ka nawl hi i cawn ve u. Cun dinhnak kha nan hmuh lai. Ka seihnam cu a bei a nuam i ka thil cu a zaang, tiah a ti. Bawipa thawngṭhabia a si. Jesuh lungthin thiang puai The Most Sacred Heart of Jesus a kan khamtu i lungtlin awk ngai a simi a lungthin cu kan caah dongh thiam lo a dawtnak i aa tlak bikmi a nungmi hmelchunhnak pakhat a si. Hleice in cucu amah i minung chuahkehnak a laknak Sifah harnak a innak le Bawipa Thisa sakramen a rak dirhnak hna ah pakhat cio in a rak langhter. Hmasa sinak in a thinlung kha a aiawhtermi cu minung sinak a lami Bawipa Pathian i a nganmi a dawtnak kha lehrulh lonak, zei rel loin nonnak asiloah serhset zomhtaihnak timi konglam hna cu kannih kha ralrin peknak caah a hmanmi a si. Cucaah cucu zumhtlak a simi a hnuzul hna cungah hi dawtnak kha an ti khawh chung khat le khat a ṭha bik in i pek ding, Khamhtu kha timhtuah remhsunhnak he tinhnak ngei in hlutnak i a thiangmi thinlung he pekchanh ding kha ṭuanvo kan ngei. Hi a thiangmi thinlung kha upat peknak cu kumzabu hleikhat lei ah a kir ṭhan i Saint Meshtal le Saint Gertrude hna sinah min a rak ngei. Sihmanhsehlaw cucu kum zabu hlei sarih tiangah a thiang i a dingfelmi thlarau hna le ziazalei phungphai hna lawnglawng in a dang tein an rak hmanmi dornak pakhat a si. Saint John Els nih amah i Jesuh le Mary bu caah Anopheles and Mass cauk pakhat a rak ṭial. Perimoneus thongkhat za sarih kum hleithum le Saint Margaret Mary Alagogwe lennak sister bu hna ah Kan bawipa i nolh chih lengmang in a langhnak kha a rak um. Upat hmaizah peknak cu bupi thluangthluan mi sawhsawh hna karlak ah a theimi an tam chinchin i an rak dawt. Pathian lamhmuhsaknak he aa tlak in timhtuahnak puai kha Bawipa Thi capuai dih i cacawn ningani ah an rak tuah. Kum zabu hleiruk October thla. Cuticun thongkhat zarriat sawmnga kum ruk kum tiang ah cu puai cu vawleicung dihlak ah a rak karh. Thongkhat zariat sawngkua kumkua kum ah Pope Leo hleithum nih vawleicung minung vialte kha Jesuh lungthin thiang sinah a rak pekchanh. Nihin puai ah hin Khrihfa hna nih lungthin remnak le timhtuah ṭhannak ngeih cu aa tlak tukmi a si. Minung hna sualnak caah Pathian kha chamnak dingah Sual dantatnak i thlacamnak Arch Confraternity pakhat a um. Hleikhun in bupi le Khrih aiawhtu hna a ralchanhmi, buar sualmi umtu ziaza hna le minung hna a khamnak caah thlacampiak ding kha a si. Lungthin thiang a hmemi pakhat i hruknak kha Mithiang Margaret Mary nih a rak phawtzamh nain Bawi Jesuh Khrih i a thiang bikmi lungthin thiang hmanthlak kha thongkhat zakua kum in an rak kan thawk.
RVA Hakha Chin Service in thawngtha hrawmtinak canṭha kan petu kan Pathian amin ka thangṭhat. Thong ni kum kul le kum ruk June thla ni hlei ni nihin ni i Bupi nih a kan timhpiakmi puai cu Jesuh lungthin thiang puai a si i hi ni caan ah rel dingin Cathiang a kan timhpiakmi Mathai thawngṭha danlei khat relnak kulanga in sawmthum kar kha a si i a tawinak in kan van char si ahcun Maw ka Pa van le vawlei uktu a fimmi le cathiammi hna sin i na thuhmi kha cathiam lomi hna sinah na langhter caah na cungah kaa lawm ti le Rethei le thilrit mi vialte hna ka sinah ra u, dinnak kaan pek hna lai. Ka seinam kha i bei u, kei cu nunnem le mitoidor ka si caah ka nawl hi i cawn ve u. Cun dinnak nan hmuh lai, ka seinam cu a bei a nuam i ka thil cu a zaang timi kong kha a tawinak kan hmuh khawh. Cun Baibal pakhatnak ah Israel miphun cu Pathian nih Miphun vialte lakah amah ro caah a thimmi hna miphun thiang an sinak kha kan hmuh khawh i nanmah cu nan tam tuk ruangah a si lo, miphun vialte lakah a tlawmte nan si ko nain kan thim hna, kan dawt hna ca kan thim hna tinak kong le Baibal pahnihnak ah cun Johan kuatkhatnak dal li chungah kan hmuh khawhmi cu Dawtnak hi Pathian kan rak dawt si lo, amah nih a kan dawt i kan sualnak vialte a kan ngaihthiam dih i a Fapa Jesuh Khrih kha kan sinah a rak thla. Kannih cu a dawtmi a fale kan si tinak kong kha nihin relmi bupi nih kan timhpiakmi cathiang chungah a tawinak in kan hmuh khawhmi a si. Duhdomi ulenau nu le pa hna, vawlei mifim thiam tampi scientist pawl hi Pathian a um lo tiah a cohlangmi an tam deuh i cu nih cun van le vawlei zeizong vialte hi Sertu Pathian a um lo i amah tein a rak cangmi a si tiah an ti i minung zong hi zawng in minung ah duhsah tein kan i thleng nung i minung ah kan cang ti kha an zumh i an cohlan. Sihmanhsehlaw nikapi sehmawng lopi nika a ceumi le vawleipi ai herhmi vialte hna hi amah le sining a cankel tein a kalning le ai merning hi an zoh ṭhan tikah hihi controltu pakhat cu a um hrimhrim ko ti cu an zumh nain cucu aho si kha an hngal lo. Sihmanhsehlaw duhtomi u le nau, nulepa hna, kannih nih cun cathiam lomi le mihrut kan si ko nain Sertu Pathian kan hngalh i zeizong vialte a hram thawhnak hi Sertu Pathian a um ko ti cu kan hngalh i kan zumh. Cucu Pathian nih a kan dawtnak a sunglawi tukmi a si. Koran kuatkhatnak darkhat relnak kulakhat ah minung nih anmah fimnak in Pathian hngalh khawh lo ding kha Pathian nih a fimnak in a rak tuahmi a si tiah a ti. A van peh rihmi cu Kalvari vailam cung i kan Bawipa Jesuh Khrih a thihnak cu khuaruahhar tuahnak khuaruahhar a umnak in Pathian kawl ai zuammi hna Judah mi hna caah cun tluknak lung a si i fimnak in Pathian a kawl i fimnak lawngte a kawlmi Grik mifimnak Grik miphun caah cun vailam cung i Khrih a thihnak cu hruhnak a si tiah a ti. Sihmanhsehlaw Pathian nih a kawhmi hna caah cun Judah mi an si ah Jentail mi an si ah Khrih kha a si i Khrih cu Pathian hmual le Pathian fimnak a si, tiah a ti. Vawlei fimnak hi duhdom i u le nau nulepa hna, amah sertu Pathian hngalh lo hi Pathian caah thlarau bia ahcun fimnak a si lo ti kha kan zapite nih kan hngalh awk a herh. Kolose dal thum relnak hleihnih ah nannih cu Pathian mi nan si i amah nih aan dawt hna i aan thim hna, a ti. Pathian kan dawt i Pathian kan thim si loin amah tu nih a kan dawt i amah tu nih a kan thim i kan sualnak a kan ngaihthiam i Fapa Jesuh Khrih kan caah a rak thlahmi kha a kan dawtnak A sunglawi tukmi dawtnak a si. Duhdamih le nau, nulepa hna, thongkhat zakua le kum nga kum ah a rak chuakmi a kum sawmthum le kum thum lawng a nungmi Sister Faustina sinah Bawipa Jesuh Khrih ai rak langh tikah cun a chimmi cu Keimah a ka zum lomi hna nih cun vailamtah cung i ka inmi ka hriamhma pawl ka hliamhma pawl kha an fahter chin ee tiah a chim. Cun a ti rihmi cu ka zaangfahnak lungthin thiang zumh in i bochan in ka sinah a rami vialte cu ka zaangfahnak thluachuah an co lai ee tiah a chim fawn. Judahmi le nau nulepa hna misual kan si. Jesuh lungthin thiang i bochan in amah Jesuh Khrih Jesuh lungthin thiang zumh in a sinah kal hna ko u sih. A zaangfahnak thluachuah kan caah a kan chiahpiak a si. A chim ṭhan rihmi cu Fosina tlangbawi a simi Pathian rianṭuantu vialte hna hi ka zaangfah ka dawtnak hi mi vialte sinah a phawtzamhtu an si caah ka zaangfahnak rili chungah rak hnim tuah hna, tiah a ti fawn. Cucaah cun Duda mi renau nulepa hna, nihin ni hi Tlangbawi rian Jesuh Khrih aiawh in a ṭuanmi kan Pope, Cardinal Bishop, kan siangbawite ca a hleice thlacam ni tiah bupi nih a kan fial bantukin Jesuh Khrih a zaangfah a dawtnak mikip sinah phawtzamhtu kan siangbawite ca a hleice thla cam piak hna u sih. A zaangfah Jesuh Khrih Jesuh lungthin thiang zaangfah dawtnak chungah hnimpum khawh i zuam cio hna u sih. Rethei le thilri mi hna ka sinah rak ra tuah u tiah a ti. Pathian a thei lomi mifim cathiammi hna nih vawleicung Pathian sermi kutchuak thil hna cu dawt loin ṭhawnnak le fimnak i zuam in vawleicungpi an hrawh cuahmah lioah Nang le kei vawlei caah mihrut a simi hna, kan lungrethei kan vansang, sihmanhsehlaw harnak phunkip kan tong si ko hmanhsehlaw kanmah kan daw biktu Jesuh Khrih a um ko caah kan lungretheihnak vialte, kan zaangbatnak vialte, kan ngaihchiat kan mitthli-tlanak vialte, kan harnak vialte, zeizong vialte Sertu Pathian pe ko hna u sih. Amah Pathian nih a seihnam cu i bei ko selaw nun hnangam tein zumhnak in karhlan khawh i zuam ko hna u sih. Jesuh lungthin thiang nih kan zapi te kan zaangfah in thluachuah a sunglawi kan pe hram ko seh. Thawngṭha rak ngaitu na zapi te kan Pathian nih thluachuah an pe ko hna seh.
Atu cu chungkhar kong he pehtlai in kan rak chimnak caan a si lai. Pakhat le pakhat a sining tein cohlannak. Chungkhar kongah pa le nu hna cu pakhat le pakhat kha sining tein cohlan piak awk a si. Minung pakhat cio chambaunak le ti khawhnak a pahnih ning tein theihthiam cohlan awk a si lai. Ahohmanh sualnak ngei lomi an um lo. Hi vawlei ah a sual lomi pakhat hmanh an um lo. Minung timi cu a palh khomi, thazaang a dermi thilnung, a chia le a ṭha, a ngeimi thilnung an si ko lo maw? Aa ṭhium dingmi mopa le monu hna cu pakhat le pakhat luan tuk in i ruahchan ding a si lo. Luan tuk in sangpi ah ruah ding zong a herh lo. Dawtmi kha luan tuk in sangpi ah na ruah na chiah ahcun luan tuk in naa ruahchan ahcun kuttongh nunnak ah mah ruahnak bantuk in a rak si lo tikah ngaihchia in an lung a rawk ṭheo tawn. Pakhat le pakhat sining tein chambaunak le ti khawhnak kha theihpiak in Cohlan i komhnak thawngin nuam tein kut tlaih in an umṭi kho lai. Pakhat le pakhat sining tein cohlan i komhnak ah pakhat tahnak pedan in a dang pakhat kha tah lo ding a biapi in ralrin ding a si. Keimah ka tuah khawh tluk in na tuah khawh ve lai. Keimah nih kaan dawt tluk in na ka dawt ve lai tiin rumro in hal chih ding a si lo. Hi bantuk na hal ahcun nangmah cu amah kha Nangmah tahfung he cohlan hawikomhnak menmen a si. Amah tahfung in cohlan komhnak a si lo caah a sining tein komhnak a si ti lo. Kokek ning a si ti lo. Minung pakhat le pakhat nunnak tahfung aa khat kho lai lo. Nangmah cu nangmah na si ko i amah cu amah a si ko. Cucaah nangmah tahfung le amah tahfung cu aa khat kho bak lai lo. Pakhat le pakhat aa khat tein a si kho lai lo. Cuti a si kho lomi kha rumro in aa khat tein siternak nih pehtlaihnak kha a hnorsuan khawh caah ralrin a hau. Pakhat le pakhat a sining tein cohlan i theihthiam le ngaihthiam in dawt khawh lawngah chungkhar kong cu a nuam lai i a dai lai. Na dawtmi intuarnak, na dawtmi duhnak, na dawtmi i a chim duhnak zong kha upat tein na ngaihpiak lai. Nangmah cu biachim thiammi lawng na si i A ngaithiamtu na si lo ahcun nangmah lawng nih na chim i na dawtmi chimnak caanṭha na pek ve lo ahcun pakhat le pakhat i theihthiamnak a zortertu, amah intuarnak, amah hmuhnak hna kha a sining tein a langchuah duhnak lungthin kha a hrawktu sinak phunkhat a si. Cu tikah nangmah cu na dawtmi lungduh saduhthahnak hna kha a sining tein theih hngalh khawhnak na sungh a si. Zawnruahnak a ngei lomi pakhat ah nangmah cu aan hmuh kho men. Upatnak zong na sung rih lai. Nu le pa nih fale he pehtlai in ṭuanvo hna. Chuahkeh karhternak ṭuanvo. Chungkhar ngei hna nih a biapi bikmi ṭuanvo pakhat cu fanu fapa laksawng hmuh le annih kha zohkhenh ding rian a si. Pathian pekmi fanu fapa laksawng hna kha cohlan in an ṭhanter lai. Cipeh karhternak kha a ralchanhmi tuahsernak paohpaoh cu phungning an si lo. Fapawi khamnak, fahrawhnak hna cu a nganmi sualnak an si. Pathian khuakhannak a simi tefa tampi in ngei u law kar u a timi timhtuahnak kha a ralchanhmi a si. Genesis a ngan pakhat a hme kul riat. Innchungkhar le fapawi khamnak. Mikip nih hin ahohmanh nih hrawk kho lomi Chuahpimi kokek minung nawlngaihnak tinvo kan ngei dih. Cu nawlngaihnak tinvo hna ah minung nunnak nawl hi a biapi bikmi a hrampi a si. Minung nunnak nawl kha minung a simi vialte nih upat awk a si. Zeicahtiah minung nunnak cu a sunlawi tuk caah a si. Minung cu Pathian nunnak he aa lomi kan si. Cucaah a sunglawi tukmi minung nunnak kha thah ding a si lo. Genesis a ngan pakhat a hme kul sarih. Exodus a ngan pakul a hme hleithum. Minung kan ti tikah titsa muisam thleidan lo, mirum sifak a dot thleidannak um lo, nupa thleidan lo, vawleicung i a ummi minung dihlak hlei ah hrin rih lomi, pawi liomi ngakchia zong an i tel dih. Cucaah bupi i kanan upade thongkhat zathum sawmkua pariat ahcun Ngakchia note paoh nih hrin i nunnak nawl an ngei dih tiah fiang tein a langhter. Thongkhat zakua sawmkua kumli kum October thla ah vawleicung fapawi khamnak meeting kha Pope John Paul II nih ralrin pek in a chimmi cu fa a pawi hramthok tein minung nih nunnak kha lungawṭawm loin a upat lai i a zohkhenh a kilven lai. Amah i minung pakhat si venak nawl Minung covo le a dang nawlngeihnak hna kha a fehter lai. Cu nawlngeihnak hna lakah ahohmanh nih a hrawh khawh lomi ngakchia note nunnak nawl zong aa tel ve. Cozah lei nih minung pakhat cio tinvo nawlngeihnak kha humhimnak le ṭhanchonak um dingin a ṭha bik lam in tuah ding ṭuanvo an ngei. Mi pakhat cu zalong tein thimnak nawl, konglam langhternak le minung covo nunnak nawl kha ralchanh in tuah khawh a si lo. A nungmi sinak nawl kha upatnak cu luat tein umnak nawl telin a dang nawlngaihnak vialte ah a hrampi a si tiah fiangfai tein a rak chim. Pope John Paul II chimnak bangin mikip i kokek minung covo cu a nungmi sinak nawl kha a si ko. A nungmi sinak nawl a um ti lo ahcun a dang nawlngaihnak hna cu sullam a ngei ti lai lo. Cucaah a nungmi sinak nawl kha mikip nih kan tlaihchan cionak a si. Amah caah hrin rih lomi sualnak ngei lo ngakchia note hna i a nungmi sinak nawl kha upat in man sungah nan chiah lai. Mah nih zalong tein i thimnak ruangah Sual ngei lo ngakchia note hna an nunnak an sungh cu hruhraangmi mithah lainawn a si ti kha philh awk a si lo. Voihnihnak Vatican pumhnak nih cun fapawi hrawhnak le ngakchia note hna thahnak cu chim khawh lo tiangin a nganmi sual nganpi a si tiah a ti. Atu caan ah cun Lothlo kutken cauk chungin kan rak chimnak caan a si lai. Sachuma, Cin hmasatnak hmun, Japan. A hmannak, Sachuma hi a thei zong in ei khawh, a hang zong in tuah khawh a si. Cite hang ciahmi hna in a phunphun tuah khawh a si. Cinnak hmunhma, nika duhdim tein a hmuh khawhnak hmun ah a ṭha. Vur zong a ing kho ngaimi thingthei a si. Kawlram chungah Shan ram le Memyu hrawngah an cin i Laitlang ahcun Hakha, Tidim, Falam, Mindat ah an cin hna i hi hmunhma hna ahhin a ṭhat duh ngai caah tampi cin le chuah a herhmi theikung a si. Khuati, rili in, pe thong nga zanga in thongruk zanga karlak ah a ṭha cem. A ki a lum 20 degree Fahrenheit tiang le ṭhal caan 80 degree Fahrenheit kar ah a ṭha. Ruah lehmah sawmthum in sawmriat tiang a surnak hmun paoh ah cin khawh a si. Vawlei tiluh tichuah a ṭhatnak hmun vawlei a si lai i vawlei tit a chahnak, vawlei vuat le vawlei ṭha ah a duh bik. Vawlei thor al pH 4.5 cu 6.5 karlak a si lai. Cinnak kong vawlei khur a tlawm bik pe hnih pe hnih thuk kau in cawh. Cu hnuah non ṭha vawlei ṭha rawn dih hnu June thla chung bunh ah a ṭha bik. Ai hlat naih khurkhat le khurkhat a tlawm bik pekul pekul tal a si a hau. A ci tuah ning cang. A ci zong in erh khawh a si i a peh zong in peh khawh a si. A ci in erh ahcun kum sarih kum riat lawng ah a tlai caah a peh in peh hi an hman cem. Peh tikah Laimi theikung ah peh a si. Laime theici hlankan in rak erh chung a si i a tlawm bik khedan tiah a si a hau. January le February thla chungah peh a si. June thla a phak tikah June thla chungah bunh khawh a si. A kung zohkhenh ning. Cin hnu ah a kung kha zohkhenh peng a hau. Pehnak tanglei in methei kha an bir lengmang caah a birmi kha thlengpiak lengmang a hau. A thei a tlai hlan ah a nge kha sersiam in riampiak a hau. A romi nge le a hnoksakmi nge kha riampiak ding a si. Thiang tein thlawhpiak, a hram vorhpiak peng ding a si. Ṭhal caan ah a hram ah thinghnah khuhpiak a hau. A thei a tlai ning cang. Na tu hnu kum thum in tlai hram a thawk lai. A kung a ṭhami cu kung khat ah cuai hlei nga in cuai sawm thum tiang a tlai kho. Dawm pek ning cang. A kung nih a duh cemmi dawm hna cu NPK nitrogen, phosphorus le potash hi an si ve. A kung a nganmi kung khat ah pawng 1.75 in pawng thum tiang pek a hau. A thei ṭhilhpiak ning Sachuma a tlai tuk a si ahcun a thei ṭhilhpiak a hau ve. A thei ṭhilhpiak tikah a tangmi thei kha a puam deuh, a thaw deuh, a ṭha deuh ti a si. Zawtnak le rungrul A kungvi a hmangmi rungrul hi a tla duh, cun a theivi a hmangmi rungrul zong a tla duh ṭheo. Zawtnak i a ngeronak hi a si duh bik, cun a theiṭhuttertu zawtnak rungrul hi an tla duh ṭheo i khamhnak si kah piak a hau. Lothlo zungah a thiammi hna bawmhhal in si kah piak a hau. Lawh ningcang meithla in Jun thla tiangah a tlai lawh khawh a si. Lawh tikah a kung hninh lo ding. fung le mautlor hna in huai lo ding, kut in siseh cerep in siseh lawh le riam ding a si.
Caan kan ngeihmi a dih cang caah nan zate mangṭha u.